Reit dwi me'wl bod 'i'n amser i ni ddechre. Felly 'dach chi 'di mentro 'dach chi 'di gallu ca'l criw at 'i gilydd 'di aelodau'r teulu i gyd 'di dod i gymryd rhan. Rŵan 'te Leisa dw i Leisa Mererid dwi'n actores dwi'n fam i dri dwi'n athrawes ioga a dwi hefyd yn hyfforddi ar hyn o bryd i ddysgu ymwybyddiaeth ofalgar sef mindfulness i blant oedran cynradd. Um, a dwi'n credu'n gry bod yoga i bawb. Di o'r roch beth i'ch oedran chi, di o'r roch beth i'ch gallu chi, beth i'ch lefel ffitrwydd chi, beth i'ch maint chi, di o'r roch o gwbl. Mae yna rhywbeth yn yoga ar gyfer pawb. Felly dyna pam dwi eisiau chi gael aelodau'r teulu gyd yma heno. Cyn dechrau, jyst gwneud yn siŵr mae gennych chi flanced ar gyfer ymlacio, chydig o ddŵr ella, a i'r plan bach ella, tegan meddal ar gyfer yr ymlacio hefyd. A nhw'n ni ddechrau. Dych chi'n clywed fi'n iawn, dyna sy'n bwysig. Ond den, gwy, gwych, helo! Hyfryd, nhw'n ni ddechrau. Reit, felly, dod i sefyll yn y gwagle ar eich mat neu ar y carpet, be bynnag sydd gyda chi. A da ni'n mynd i ddechrau'r sesiwn drwy gael gwared o unrhyw egni sydd dros ben ar ôl y dydd. Felly, da fod yn rhwystredigaethau, lle da fod yn blinder, unrhyw beth o gwbl o'r corff. A da ni'n gwneud hynny drwy ysgwyd. Felly, dechrau drwy ysgwyd y dwylo. Ysgwyd y dwylo, Ysgwyd unrhyw flinder, unrhyw stiffrwydd allan o'r dwylo. A wedyn gadael i'r symudiad symud i fyny gweilod y fraich at y ddwy benelin. Ysgwyd y braich efo jeli. Gwy'n eich ac i fyny'r ysgwyddau. Hyfryd, a dyn ni'n mynd i ymestyn y breichiau i fyny, allan i'r ochr, lawr o ni, plygu'r pengliniau, ac yn ôl i fyny. Gwych. Agor y coesau ar y led, yn mynd i fynd rownd mewn cylch. Fynd rownd â ni. Ymestyn y coesau a dal i ysgwyd y dwylo. Reit rownd ag i'r cymryd arall. arall. Gwych. A mae hyn yn help. Jyst i gael gwared o unrhyw ran o'r dydd, da ni ddim angen i gario efo ni ymlaen yn y nos. A cefyd y traed i mewn. Un braich ymlaen, un braich yn ôl. A twist bach i'r cefn. Un arall. Braich ymlaen, braich yn ôl. A cyn ochr arall. Wych, so da ni'n mynd i weithio ar y coesau rwan. Chi sefyll ar un goes. Codi un goes. Ac ysgwyd y droed. Os ydych chi'n clywed clician, mae yna rhywbeth yn symud. Egni'n symud. Fyny'r goes. Gwch chi ddychmygu os da chi eisiau bod y granc yn gafael ar eich bawd chi. Da chi'n trio i ysgwyd o'i ffwrdd. A wedyn, da ni'n gwreiddio'r droed yna, tynnu cyhyre canol y corff i mewn, codi'r droed arall ac ysgwyd y droed. Hyfryd. Mae hefyd wrth gwrs yn cael effaith ar yn llais i. Dydy'r dirgryniad Felly mae hynny'n help i leddfu'r system nerfol hefyd. A dychmygu bod yna granc rwan yn gafael yn y bod y droed yma, ysgwyd o'i ffordd ac ymlacio. A rwan gawch chi ddychmygu bod chi'n gi, yn neidio mewn i'r afon neu'r nant yn mynd o'r allan ac yn ysgwyd y corff i gyd. Ysgwyd bob un. Gwych. Ha. A rwan dyn ni'n mynd i frwsio'r corff. Felly, da ni'n mynd i ddechrau efo'r pen ar wyneb. Just brwsio. Brwsio'r wyneb. A wedyn brwsio un fraich. A ni. Yn y bore, da ni'n tapio'r corff. Ond gyda'r nos, da ni just yn brwsio'r corff. Hyfryd. Y frest, y thymus gland, y stumog, lawr y cliniau, Gwylod y coesau, a peidiwch ag ofio traed. Na ni, wedyn cefn y corff, cefn, gwylod y cefn, y penol, cefn y coesau, gwylod y coesau. Hyfryd, a plygu'r pengliniau yn ôl i fyny. Gwych. Rwy'n sydd wedi gadw fo thema dŵr, a da ni'n mynd i wneud chydig bach o nofio. Lle chi blant, os ydych chi'n adnabod y symudiadau yma, dyn ni'n mynd i ddechrau drwy jyst symud yr ysgwydd yn ôl. A mae'r pen a'r en y gwddw yn dilyn y symudiad. So dyn ni jyst yn cnesu mewn i'r asgwrn cefn, a rhyddhau'r tensiwn sydd yn y cefn ar ôl bod yn eistedd, ond wrth ddesg yn yr ysgol, neu'n yn y car, lle bynnag ydych chi wedi bod. A wedi codi'r penelin. Agor y gwagle o dan y gesau. Ah, reit. A rwan, da ni'n mynd i nofio am yn ôl. Am yn ôl. Ymestyn y fraich. A dilyn y fraich efo'r pen. Ah, A rwan da ni'n mynd i ddod ymlaen, front crawl. Ie, yeah? so mae'r symudiad yn rhan o'r corff i gyd, nid jyst y breichiau. Mae'r cliniau, mae'r cefn, mae'r sgwyddau, breichiau, pen, mae bob dim yn rhan o'r symudiad. Hyfryd. A, fy ffefryn i, y pili pala. Felly mae'r pili pala, cledren gwynebu mlaen, plygu'r pengliniau, da ni'n codi'r breichiau i fyny tu cefn y corff, dod â nhw i lawr, a maen nhw'n dod o flaen y corff. Wedyn maen nhw'n dod i mewn, tuag at y corff, ac allan eto. I fyny, cefn y ddwy law efo'i gilydd, mae'r bysau'n dod i mewn, ac agor, unwaith eto. Lawr â ni cefn y dwylo efo'i gilydd. Bysedd yn dod i mewn tuag at y corff ac agor allan. Rwy'n ni'n neud o efo'n gilydd anadlu mewn, anadlu allan, anadlu mewn, anadlu allan, pen a golwn ymlacio, anadlu mewn, anadlu allan. A dyn ni'n cael ton fen digedig drwy'r asgwrn cefn. Reit o gynffon i doryn y pen. Anadlu mewn, anadlu allan. Un arall. Anadlu mewn, ac anadlu allan. Chaf, a reit gwych. Rwan te, da ni'n mynd i weithio hynna fo thema'r nos. Felly, da ni'n mynd i edrych i fyny'r awyr. Be welwch chi adeg yma'r nos? Mae dechrau nosi, Dwi'n gweld cymylau allan drwy'r ffenest. Felly coes ar led a gwneud yn siŵr fod y pengliniau yn symud dros y traed. Fel bod nhw'n mynd i'r un un cyfeiriad. Mae hynny'n cadw'r pengliniau yn ddiogel. A da ni'n mynd i agor y breichiau allan fel hyn. Dyma'r ddiwies, dwi wrth y modd efo'r ddiwies. Y ddiwies, gwch chi ddim mor isel neu uchel a da chi'n teimlo da chi eisiau hynna yma. Ia, felly da ni'n mynd i... Da ni'n dod o'r dwylo o flaen y corff, mae'r cwmwl yn diflannu, a clap. A wedyn mae yna gwmwl arall yn ymddangos. Cwmwl. Cwmwl yn cuddio, yn diflannu, clap. Cwmwl arall yn ymddangos. Hyfryd, gwch chi fynd yn is tro mas da chi eisiau. A clap, ymestyn y coesau, plygu'r coesau, Agor y breichiau. Hyfryd. Clap y mestyn. Un cwmwl arall ar ôl hwn. Cwmwl wedi blannu. Ffwrdd â fo. Ac yn ôl â ni. A wedyn, breichiau lawr, cerdded y traed i mewn, a dod i'n mynydd. A dwi'n hoffi gwneud mynydd. Dwi'n rhoi dau ddwrn efo'i gilydd, dwi'n rhoi nhw rhwng y ddwy droed, ac i mi mae hwnna yn led perffaith rhwng y ddwy droed. Rwan te. Gan bod i nosi, mae'r hael yn mynd i lawr, mae'n machlig. Felly, dyn ni'n mynd i anadlu mewn drwy'r trwyn, a fe mynd i greu hael, ac wrth anadlu allan, mae'r hael yn mynd i ddachlyd. Hyfryd, anadlu mewn drwy'r trwyn. Ymestyn i fyny, anadlu allan, gwasgaru pelydrau ola'r hael. Ac eto, anadlu mewn. Ac anadlu allan. Mae'n tro bag yn mynd i fod reit i lawr. Reit i lawr dros y cliniau. A mae'r breichiau'n mynd i'r lacio. Mae ddod i'r ochr i ddangos. Emi. A wedyn wrth ddod i fyny, plygu'r pengliniau'n dde fan Tynnu cyhyrau canol y corff i mewn, anadlu mewn, anadlu allan. Plygu'r corff dros y cluniau. A gadael i'r bol ymlacio ar eich cluniau. Mae hwn yn wych i'r system dreulio. Anadlu mewn. Gobeithio bod chi'n mynd i cael swper cyn cychwyn. Anadlu allan. Os ydych chi wedi cyfwch i'n ara de. Un arall, anadlu mewn. A dyna chi allan. A dyn ni'n mynd i ddatgyrlio yn ara deg iawn. Fyny â ni. Rolio'r sgwydden ôl. A dyna ni. Rwan ta. Tra gen ni yn nosi, yn ymbaratoi i ymlacio i fynd i'n gwlau, mae yna greaduriaid bach yn deffro adeg yma'r nos ac yn dod allan i chwarae. ac un ohonyn nhw ydy'r dylluan. Felly, dyn ni am sefyll yn ein mynydd, a dyn ni'n gwneud symudiadau y gwddw syml iawn, ond mae'r rhain yn wych achos eto, maen nhw yn rhoi neges i'r system nerfol i helpu ni ymdawelu. Felly, edrych yn syth ymlaen, wrth y nadlu i mewn, dyn ni'n di droi y pen i un ochr, ac yn ôl i'r canol. I'r ochr arall anadlu mewn drwy'r trwyn. Anadlu allan drwy'r trwyn fel tylluan yn troi i ffen. Mae hi'n gallu gwneud y reit Ac yn ôl. Anadlu allan, mae'r symudiad yma yn llyfn ac yn araf. Anadlu mewn. Un arall, anadlu allan. Anadlu mewn. Ochr arall ac i allan. Ac yn ac i mewn. A rwan da ni'n mynd i roed yr ên i lawr ar y frest a da ni'n mynd i greu gwen. Felly symud yr ên at un ysgwydd a wedyn at yr ysgwydd arall. Da ni'n creu gwen efo'n gen. Mae hwn yn wych eto i ymlacio cyhyrau gwddw ond hefyd yn wych i ymdawelu. Un arall. Yn ôl i'r canol ac yn ôl i fyny. Gwych. Rwan, ti dwi'n mynd i ddysgu dull anadlu newydd i chi rwan. Ti dwi'n mynd i ddod lawr i fan hyn am funud. Rwan te, da ni'n mynd i blethu'n dwylo fo'i gilydd a rhoi nhw o dan yr ên fel hyn. So dyn ni'n mynd i alw hwn heno'n anadolygol llian, ond anadolygol omen ydi o yn wreiddiol. Dyn ni'n mynd i agor y ddwy benelin allan fel dwy adain. A wedyn dyn ni'n mynd i godi'r un just fymryn, dim llawer, a dyn ni'n mynd i gau i'r ddwy adain. A wedyn dyn ni'n mynd i ddod pen yn ôl i lawr. Dyna nhw'r symudiadau. Dyn ni'n anadlu mewn drwy trwyn fan hyn, Ac yn fan hyn, dyn ni'n mynd i greu ceg fach gron. Ww. A dyn ni'n mynd i anadlu allan drwy'r geg. Anadlu mewn drwy'r trwyn. Anadlu allan drwy'r trwyn. Unwaith eto anadlu i mewn drwy'r trwyn. Agor yn adenydd, anadlu allan drwy'r geg. Anadlu mewn drwy'r trwyn. Anadlu allan drwy'r trwyn. So ma'n i'n neud o efo'n gilydd. A'r syniad ydy bod ni'n anadlu allan drwy'r deg, dyn ni'n rheoli'r anadl wrth i fod yn allan, felly bod yn allan yn ara deg. A mae hynny hefyd yn ymdawelu'r system nerfol. A mae hwn yn wych unrhyw un efo gorbryder, a mae o'n wych unrhyw un efo asma. A hefyd mae'r ysgyfaint wrth gwrs yn cael ei gysylltu efo tristwch a galar, felly mae'r symudiad yma'n wych i hynny hefyd. Felly, sefyll yn ein mynydd, plethu'n dwylo, pen a gwddw wedi ymlacio, anadlu mewn, codi'n adenydd. Anadlu allan, codi'r un fy mryn, cael adenydd, anadlu allan drwy'r geg. Anadlu mewn drwy'r trwyn, da ni ddim yn symud. Anadlu allan drwy'r trwyn pen yn ôl i wynebu mlaen. Ag eto anadlu mewn. Anadlu allan drwy'r geg fach. Anadlu mewn drwy'r trwyn. Anadlu allan drwy'r trwyn. Mae'n ni'n ei wneud unwaith eto. Gwch chi, wrth gwrs, fynd efo'ch rhythm um, anadlu chi'ch hun. Ie, mae pawb efo rhythm anadlu hollol wahanol. Dwi'n eisiau chi ddal eich anadl, nag anadlu rhy gyflym. Felly cerwch chi ar eich rhythm chi chi. A anadlu mewn agor eich adenni. Anadlu allan drwy'r geg, cau yr adenni. Anadlu mewn i gefn y corff. Anadlu allan pen yn ôl i lawr. Rwy'n gwneud un bach arall. Anadlu mewn.

Mae gyda ni anadl y golomen yn draddodiadol ond heno i chi anadl y dylluan. A dw i'n teimlo, dwi'n gwybod sut ydych chi'n teimlo, dwi wedi mwacio'n llwyr. Rwan, da ni'n mynd i wneud siâp ioga, garw dasen. Yr eryr ydy hwn yn wreiddiol, ond eto heno da ni'n mynd i addasu a da ni'n mynd i fod yn dylluan. Felly, da ni'n mynd i groesi y goes dde dros y goes chwith. A rhoed jyst bysedd y droed ar y llawr, sef pelen y droed. Ia? Gwych. Wedyn, da ni'n di godi'r breichiau. Wan, os di'r goes dde wedi dod drosodd, mae'r fraich dde yn mynd o danodd. A da ni'n mynd i ddod â cefn y ddwy law at ei gilydd i greu pig i'r dylluan. Da ni'n mynd i anadlu mewn, ymestyn yn dal o waelod y cefn i gorin y pen, ac wrth anadlu allan, da ni'n mynd i blygu mlaen o'r cluniau gan gadw cefn gwddw pen mewn aliniad. Wedyn, da ni'n mynd i fynd am pig i lawr ac edrych dros y pig, da ni'n mynd i graffu. Da ni'n uchel yn yr awyr yn chwilio am fwyd, lle da ni'n craffu lawr o uchder, anadlu mewn, agor y chadenydd, anadlu allan, glanio. A da ni'n ymwneud yr un fath ar yr ochr arall. Felly, y goes chwith yn dod drosodd, os ydych chi eisiau, mi gowch chi lapio eich troed o amgylch eich cath a cadw balans, neu rhoi bysedd eich troed chwith ar y llawr neu pelen y droed i gadw cydbwysedd. A dwi am wneud o ar ochr chi a gweld aliniad y cefn. Felly, os di'r droed chwith i dod drosodd, mae'r fraich chwith yn mynd o danodd. cefn y ddwy law efo'i gilydd i greu cig. Rwan, dwy benelin efo'i gilydd, y mestyn yn dal, wrth ynadlu allan, plygu penwyn i'r lyn a dod i lawr, da ni'n plygu mlaen o'r cliniau, gan gadw cefn, pen, gwddw syth. Gwych, a rwan, rhowch eich pig i lawr, tuag at y ddeiar, be da chi'n weld? Pa abwyd da chi'n weld? Ni na resymhwyre canolbwyntio yn ac i mewn ac yn lanio. Rwan, tan o'n i'n gwneud hwnna un waith eto bob ochr. Fe gwch chi ddewis os ydych chi eisiau um, cadw cydbwysedd ar un goes, neu gwch chi roi y droed i lawr fel help. Felly, y droed dde dros y droed chwith, Fraich dde, gan y fraich chwith i greu y pig. Anadlu mewn, ymestyn yn dal. Anadlu allan, plygu mlaen o'r cluniau. Rwan, dyn ni'n craffu, dyn ni'n canolbwyntio. Cadw aliniad. Edrych dros y pig, bydden ni weld. Anadlu mewn, agor eich adenydd, a glanio. Ref arall ar yr ochr arall, ref yn croesi'r goes chwith dros y goes dde, llaw chwith o dan y llaw dde, cefn y ddwy law fe gilydd i greu pig, anadlu mewn, tyfu'n da, anadlu allan i lawr â ni, yn ni'n plygu mlaen o'r cliniau. Cadw cydbwysedd, craffu, a anadlu mewn, A, dyna lle allan. Gwych. Felly rwan yn dod yn ôl i'n mynydd, a da ni'n mynd i rolio yr asgwrn cefn i fyny ac i lawr, a da ni'n mynd i fod yn ystlum ben i weired. Felly na i wneud hwn o'r ochr i chi gan weld i'n iawn. Cwbl da ni'n mynd i wneud i teimlo pwysau'r pen, lle mae'r pen yn plygu gynta, wedyn y gwddw, wedyn yr ysgwyddau, top y cefn, a chafnau. Dwi'n symud rwan i ganol y cefn. A rwan dwi'n dechrau symud i waelod y cefn. Gwch chi blygu'ch pengliniau. Ac os di fan hyn yn ddigon isel i chi, um, ar hyn o bryd, os ydych chi'n pwysau gwaed uchel, gwch chi aros o fan hyn. Fel arall, gwch chi fynd reit i lawr, i lle bynnag sy'n gyfforddus i chi. Ac o'n i adael yn y ddwy benelin, ac o'n i'n mynd i hongian fan hyn, fel ystlyn. a gadael eto i'r bol ymlacio ar y cluniau i helpu'r system dreulio. Anadlu yn fan hyn, drwy'r tro. un arall. A wedyn, dwi wedi golygu'r pengliniau a dad gyrnio fesul asgol. Neuadd i, gwddw a phen fy Fiola. Dw i am wneud hwnna unwaith eto. Felly pen, gwddw, sgwydde, llafne, canol y cefn, gwaelod y cefn. Gadw ni fy sgyrchiant wrth tynnu chi lawr. O'ch chi'n plygu'r pengliniau? Pen a gwddw wedi mlacio'n llwyr. Gadael yn y ddwy ben elin. A gwnwch chi? siglo o ochr i ochr fel yr ystlum hyfryd. A mae plygu mlaen yn yoga, siapio sy'n plygu mlaen yn helpu dawelu'r system nerfol. Mae rhain yn wych i'w gwneud cyn mynd i gysgu. A wedyn, cyrraedd bol ymlaen, plygu'r pengwiniau, datgyrlio, rolio'r sgwydden nôl, a da ni nôl i fyny. Wan te, dwi wedi gwneud cyfres o symudiadau rwan yn y gader. Y rheswm dwi'n gwneud hynny di, ella bod rhywun allan yna sydd ddim yn hoffi ddod i lawr ar y llawr, a hefyd os da chi'n gweithio mewn ysgol, yn aml iawn does am llawer o ofod yn y dosbarth, Mae hein yn symudiadau gwych fedrwch ei wneud gan ddefnyddio cadeiriau yn yr ysgol. Felly, dyn ni am wneud y siapiau yn defnyddio'r gader, a wedyn dyn ni am ddod i lawr ar y llawr a gwneud yn union yr un un siapiau. Felly, os da chi'n eisiau dod lawr ar y llawr, gowch chi barhau efo'r gader. Felly, Gader i mewn i ffraf. So, y siap cyntaf dyn ni am wneud, dwi'n siŵr bod chi gyd yn adnabod hwn ydy'r gath, Major Asen. A mae hwn yn wych ar gyfer cyhyrau'r cefn, i'r stwytho. Felly dwylo ar y gadair, yn fflat ar y sedd. A dyn ni'n dechrau drwy ddod â'n ymwybyddiaeth i'n cynffon ni. Ia, reit i'r gynffon i weilod y cefn. Dyn ni'n mynd i anadlu mewn, ac wrth anadlu allan, dyn ni'n mynd i wthio'n cefn i fyny tuag at yn enw fo, cefn y gorwy lawr o. Wedyn byddwn ni'n anadlu mewn, byddwn ni'n mynd yn ôl i'r gynffon, gwthio'r gynffon yn ôl ac ymestyn y cefn, gwddw y pen. Yn ôl i'r gynffon, anadlu allan, tynnu'r botwm bol i fyny at y cefn, crymu, y cath flin, anadlu mewn, byddwn ni'n ymestyn cyrraedd pen y gwddw ola. Ac eto, na chi allan, dyn ni'n gwasgu'r aer i gyd allan o'r corff. A na chi mewn, dyn ni'n henwi'r corff gyda ocsigen ffres. A na chi allan, crymu'r cefn. Ond cofio cadw'r ysgwyddau wedi ymlacio. A na chi mewn, ymestyn y cefn. Gwych. Felly mae cathod yn dod allan adeg yma'r nos, dydyn? Rwan, so dyn ni'n mynd i droi y gadair i rownd fel hyn, a defnyddio cefn y gadair. Rwan, y siarp nesaf dwi am wneud ydy'r ci. Addo mwcas yn asyn, am dros y enw hir. Un o fy ffefr yna fi di hwn. A mae'n gymaint o bethau fedrwn ni'n neud efo'r siarp yma. Rwan te. Un o'r fersiynau cyntaf dwi am wneud ydy gafael yng nghefn y gadair a da ni'n mynd i gerdded y traed yn ôl. Cerdded y traed. Dwi'n gwneud hwn yn y dosbarth yn yr ysgol. Ia. A wedyn dod â'r pen rhwng y breichiau. O, oh, a da chi'n cael ymestyn bendigedig drwy'r coesau, drwy'r cefn, drwy'r breichiau, drwy bob dim. Teimlo yr asennau yn agor, yr intercostals, fel acordion yn agor, ac i ddod allan, cam i mewn, a dad gyrwio i gadw'r cefn yn ddiogel. Ond mae hwnna'n un da i wneud cyn mynd i'r gwely. Ond yn ystod y dydd, os da chi eisiau deffro, mi a bod da llif oxygen ffres i'r meddwl, i'r um, un ymenydd ni, da ni rhoi y dwylo ar y sedd. Ia? A mae hyn yn golygu bod y pen yn dod yn is. Ti'n cerdded y traed yn ôl eto, Lle bynnag da chi'n gyfarwydd fyny gyda'r pen rhwng y breichiau. A tro yma mae mhen i'n is dan calon ni, felly dwi'n cael llif o waed ffres un ymenyn ni. Gwych ar gyfer canolbwyntio, cael egni. Ond dyn ni'n eisiau gorfod o hwn heno cyn mynd i gysgu. Dwi'n camu mewn, dad gyrlio, yn ôl i fyny. A mae gennym ni un arall, y teigar ydy hwn. Rwan te, heno mae i ni y mochyn dear fydd y teigar. Felly eto, dwylo ar y gadair, ar y sedd. Da ni'n mynd i ymestyn y fraich y dde ymlaen a dymestyn y goes chwith yn ôl a creu llinell fendigedig o flaen bysedd y dwylo i flaen bysedd y traed. A mae hwn yn cryfhau ni. Gwych, a wedyn Roedd y ddwy ddaw ar droed yna nôl, llaw chwith ymlaen, coes dde yn ôl. Byddwn ni'n gweithio ar draws y corff. Ia, i gael cyd bwysedd i ochr chwith ac ochr dde ar y menydd. A yn ôl, dyna'r teigar. A wedyn byddwn ni'n dod i wneud y draenog neu'r plentyn i hwn. Draenog bach yn cysgu. Felly dwy droed yn wastad ar y llawr, un benelin ar y glun, penelin arall, un dwrn ar dop y llall, a dyn ni'n rhoi yn talcen i ymlacio ar y dwrn. Felly fedrwn ni ddefnyddio hwn i wneud y plentyn, neu os da chi'n yr ysgol, fedrwch chi ddefnyddio bwrdd hefyd i wneud hyn. Ie? Felly dyna nhw'r siapiau gan ddefnyddio cadair. Da ni rwan yn mynd i fod yn lawr ar y llawr i'w gwneud nhw, felly os da chi eisiau aros yn y gadair, mae croeso chi wneud hynny. Dwi am i symud hi o'r neithu, ac os da chi fatha fi efo llawr y paled a pengliniau sy'n cwyno, dwi'n mynd i fod â blanced a pleidiau ar y mat. A dod lawr ar eich pedwar. A da ni'n mynd i fod yn neud, da chi'n mynd i weld yn menu, da ni'n neud siap bwrdd, dwi'n galw hwn. Ia, felly y dwylo o dan yr ysgwyddau, y pengliniau o dan y gliniau yn bwysig iawn. A da ni'n mynd i wneud y gaff yn fan hyn. Felly eto, mae gan ymwybyddiaeth i'n cynffon hyn yma, cynffon y gath, anadlu mewn, anadlu allan, gwth, Sbia cefn i fyny at y to, gwddw a phen i lawr o law, a nac i mewn, gwthio'r gynffon oddi wrtha chi, ymestyn drwy'r asgwrn cefn, a nac i allan, tynnu'r gol at y cefn, crymu'r cefn, cad flin, a nac i mewn, ymestyn y cefn. O, mae hwn yn wych. Oce, am un bach arall. Dwi'n allan. A mae dyna. Felly mae'r cathod allan hyn yma. Mae hefyd, mae'r moch deiar yn mynd i fod allan o'i ffau. Felly fan hyn yn union yr un un a lunia, mae'r dwylo a'r pengliniau'n union yr un lle. Braich y ddeiar ymlaen. Coes chwith yn ôl. ymestyn yn hir. Mae hwn yn dda ar gyfer y bol, cyhyrau'r bol, a wedyn hefyd yn edrych fach ar yr ochr arall. Coes chwith yn ôl, y coes dde yn ôl, braich chwith yn wan. Y teigar di hwn. Ond heno, mochyn ddeall. A ni'n ei un waith eto na'r llochor. Braich dde, coes chwith. Mae braich wyllt coes Wen. Gwych. Hyfryd. Rwan te, da ni'n dod i wneud y ci rwan, sef y llwynog ni heno yma. Eto, mae'r dwylo'n aros dyn na fa'r pengliniau. Da ni'n mynd i dycio'r traed o danodd, a beth da ni eisiau gwneud gyntaf di ymestyn drwy'r cefn a'r breichiau, felly cadw'r pengliniau wedi clygu. Ymestyn drwy'r breichiau rhad yn gyntaf, a fydd wedyn ymestyn drwy'r coesau. Ac os ydych coesau chi yn y traed ddim yn cyffwrdd y llawr, di'r arch, Gwch chi unau agor eich traed yn fwy llydan, neu gwch chi gerdded y traed, fel hyn. Hyfryd. A dwi eisiau gweld eich cynffon goch flewog chi. Felly, un goes i fyny, cadw'r cluniau wastad, Wedyn un ochr arall, cynffon goch, flewog. Ac yn ôl â ni. Ac i lawr ar y pengliniau. A dyn ni rwan yn dod i wneud y plentyn. Felly, dyn ni'n dod i lawr, rhaid y dalcyn i lawr ar y mat. Braich naill ochr i'r corff. Ac ymlacio. Wan ta, i ni oedolion, dydy hwn i'n cweit mor gyfforddus. Felly, yn enwedig os da chi'n ei bita, dwy dwrnod at ei gilydd ond agor y pen heiniau. Da ni'n mynd i osod un dwrn ar dop y llawr ar y mat, a da ni'n mynd i roi yn talcen ar y dwrn. Mae'n mynd i rhoi fwy o le. Un dwrn ar dop y llall, talcen i lawr, a mae hwn yn wych i adael i gwylod y cefn ymlacio ac ymestyn. Ac os oes rwy'n handi yn ymyl, gofynnwch iddyn nhw rwbio eich cefn chi. Mae hynny beth hyfryd i wneud cyn mynd i ddysgu. So mae Natalie yma'n hyn. Ymdawel. Pan ddynodd allan ei degwyn yn ôl dat gyrraedd cefn a gododd yn ôl o dda. Rhwng y rhain. Rwan te. Dwi'n mynd i'ch gwahodd chi rwan. I nôl eich blanced a'ch tegan meddal. Mae gen i un yn fan hyn. Yma, ia. A fo. Mae fo. Dwi wedi menthyg hwn heno ma. Ia, dyn ni'n defnyddio hwn yn y munud, ond gynta, dwi am ddysgu dulliau nadlu i chi, neu rhannu dulliau nadlu hyfryd. Mae hwn yn un o'n ffefrynnau fi hefyd. Ac enw hwn ydy Bramari. Dull anadlu Bramari. A Bramari ydy um, gwenyn. Gwenyn sy'n hymian. African humming bee ydy o. Ac wrth gwrs mae gwenyn yn greaduriaid prysur iawn yn enwedig adeg yma'r flwyddyn, dydyn? Ond mae'n amser rwan i'r gwenyn ymdawelu, a cwbl ydi hwn ydi, pymia. A da ni'n gwneud hyn yn naturiol heb feddwl, dydan? Ydyn ni'n mynd i anadlu mewn drwy trwyn, a da ni'n mynd i anadlu allan drwy'r geg, ond mae'r geg wedi cau, yn ysgafn a da ni'n mynd i hymian. A na chi mewn i'r trwy. A na chi allan drwy'r geg. Unwaith eto, na chi mewn drwy'r trwy. Anadlu allan dro deg. Os dwi eisiau chi newid eich anadl o gwbl, os dwi eisiau dal yr anadl, fi gweithio efo'ch anadl naturiol chi'ch hun. Ond beth sy'n bwysig ydy, dwi'n gwybod os da chi'n gallu teimlo i'r grymiad vibration, yr hymian o gwmpas y weddi, sy'n y gwddw, Ond ble mae'r dirgrymiad yma wneud ydi ymdawelu'r system nerfol, mae o'n un o'r ffyrdd gore bosib i dawelu'r system nerfol. A dyn ni rwan yn mynd i greu cwpan bach efo'r ddwy law. A be mae Bramery wneud ydi mae'n helpu ni i, ni, i fynd i mewn. Achos yn aml iawn mae'n synhwyre ni yn cliw ni, yn golwg ni, yn trwyn ni'n arogli, yn ceg ni'n blasu, Ia, yn, yn teimlad ni. Mae'r holl bethau yma yn tynnu ni naill fan hyn, fan draw, a mae'n sylw ni yn cael ei dynnu bob man. Ond drwy wneud bramyri, da ni'n dod i mewn, i mewn i'r corff. A mae yna fwdra, mwdra di siap dwylo arbennig sydd yn mynd efo hwn. Um, os da chi'n gwybod yr ioni mwdra, mae croeso chi'n gwneud yr ioni mwdra. Ond am heno, da ni'n mynd i wneud gwpan bach efo'r dwylo,

Dwi unwaith eto ac i mewn a na thu allan. Hyfryd. O, dwi ddim yn dal rhywun. Gobeithio bod chi. Rwan te, mae'n amser i ni rwan ddod ar y llawr. A da ni'n mynd i orwedd i ymlacio. Os da chi eisiau, mae croeso chi ymlacio yn y gader. Eistedd oddi wrth gefn y gadair y ddwy droed yn wastad ar y llawr, blanced o'ch cwmpas. Ond na i ddangos i chi gyntaf sut da ni'n mynd i ymlacio ar y llawr a bydd dwi am eistedd i fyny i ni gael, wel i chi gael ymlaen fi, neu i ni gael eich gweld chi er bod fi ddim yn gweld chi ddo iawn. Felly da ni'n mynd i fod lawr ar y llawr, gobeithio bod chi'n gallu gweld. Ac gyntaf, da ni'n mynd i hygio'r pengliniau mewn i'r corff, a mae hyn yn help i ryddhau tensiwn o waelod y cefn a siglo o ochr i ochr. Mae hwn yn un o'r symudiadau gorau fedrwch chi wneud i boen cefn, mae'n wych. Hyfryd. Dwi'n rhaid y ddwy droed yn wastad ar y llawr. A wedyn, da ni'n mynd i symud y pengliniau i un ochr y corff, breichio naill ochr, clydren wynebu'r awyr, a troi y pen i wynebu'r ffordd arall. Dwi wedi cael twist bendigedig drwy'r corff i gyd. O, mae hwn yn hyfryd. A wedyn, defnyddio cyhyrau'r bol i dynnu'r pengliniau nôl i'r man canol. Pengliniau mynd drosodd i un ochr, pen yn mynd i'r ochr arall. Ah. A dyn ôl i'r canol. Rwan, os gennych chi boen cefn ar hyn o bryd, gwch chi aros fel hyn. Ia, ymlacio efo'r pengliniau i fyny. Fel arall, gwch chi ymestyn eich dwy goes ar hyd y llawr, sodlau'r traed am i mewn, bysedd y traed am allan, cledre'r dwylo yn wynebu y to, yn enfwd. A gwch chi, fel o'n i wedi dweud yn gynt, gwch chi'n edrych blanced amdanoch chwan. A cael eich ffrind bach

A be 'dan ni'n mynd i wneud wrth ymlacio hyn yma di? Da ni'n mynd i greu tensiwn, coeliwch neu beidio, yn y corff. Da ni'n mynd i greu tensiwn wrth y nadlu mewn, da ni'n mynd i wasgu rhannau o'r corff, ac wrth y nadlu allan, da ni'n mynd i ymlacio y rhannau o'r corff. A da ni'n mynd i weithio'n systematig drwy'r corff i gyd, gan ddechrau efo traed. Felly, ti ddim yn Dden ni am ddechrau efo'r ddwy droed. Felly, os da chi ar y llawr, gwthio blaen y bysedd oddi wrthoch chi, a wedyn y swdw. Blaen bysedd y traed o ddwy droed, a wedyn y swdw. Unwaith eto, gwthio blaen y bysedd oddi wrthoch chi, gwthio'r swdw. A wedyn da ni'n mynd i gylch droi y traed fel hyn. Gylch droi y ffer i un cyfeiriad, a wedyn i gyfeiriad arall. Hyfryd. A wedyn gadael i'r traed tlopio am allan, fel bod nhw'n cael ymlacio. Hyfryd. Da ni rwan yn mynd i symud yn sylw i fyny'r coesau, y ddwy goes. A da ni'n mynd i anadlu mewn a gwasgu bob un cyhyr fedra ni feddwl amdano fo. O flaen yn bysedd, reit i'r glun, anadlu allan, ymlacio, gadael i'r cyhyrau doddi, fel hufen iân yr haf. Anadlu mewn, gwasgu. Anadlu allan, rhyddhau. Hyfryd. Dyn ni'n dod rwan i'r bol. Dyn ni'n mynd anadlu mewn, gadael i'r bol ymestyn, chwyddo fel balŵn. Ac anadlu allan, mae'r bol yn ymlacio yn ôl i lawr. Ni'n symud i fyny'r frest rwan. Da ni'n mynd i'r nadlu mewn, gadw i'r fwy ysgyfaint, lenwi gyda anadl, a nadlu allan, gadw i'r fwy ysgyfaint, ymlacio i mod i lawr. Hyfryd. Da ni'n mynd i wylod y cefn rwan, a nadlu mewn, gwthio'r bol yn ôl at y cefn, fel bod y cefn yn wastad ar y llawr. Gwasgu, gwasgu, gwasgu, a nadlu allan, ymlacio cefn. Dyn ni'n cerdded rwan yn ymwybyddiaeth i fyny'r asgwrn cefn at y ddwy law yn y shoulder blades. Dyn ni'n gwasgu y ddwy shoulder blades at ei gilydd. Gwasgu, gwasgu, gwasgu. Teimlwch y tensiwn. Anadlu allan. O, oh, teimlwch y tensiwn yn diflannu. Hyfryd, da ni'n at yr ysgwyddau rwan. Codi'r ysgwyddau i fyny ar hyd y llaw tuag at eich clustiau. anadlu allan, gadael i'r ysgwyddau ddisgyn fel tasen nhw yn disgyn reit lawr tuag at eich traed chi. Maen nhw, maen nhw'n drwm. Symud yr ymwybyddiaeth rwan reit lawr y breichiau i blaen bysedd y dwylo. Da ni'n mynd i blygu'r dwylo i mewn i gleder y llaf i greu dau ddwrn. Anadlu mewn, gwasgu'r ddau ddwrn, galed, anadlu allan, ymlacio. Anadlu mewn, ymestyn y bysedd. Anadlu allan, ymlacio. Rwan, os ydych cledra chi, cledr y ddwy law yn wynebu'r to, dwi rwan am eich ei droi y dwylo fel bod y cledr yn gwynebu'r llawr. Ac yn ôl, cledr yn gwynebu'r to. Cledra'r dwylo yn wynebu'r llawr. Unwaith eto, cledr yn wynebu'r to. Cledrem yn ebyll llaw. A rwan, da ni'n mynd i godi'r breichiau. Fymryn oddi wrth y llawr. A da ni'n mynd i wneud yr un fath eto. Agor y cledrem. Tro ma mae'r symudiad yn dod o'r ysgwydd. Cau y cledrem. Anadlu mewn. Troi y cledrem wynebu'r awyr. Anadlu allan cledrem wynebu'r llawr. Dych chi'n gallu teimlo cyrraedd breichiau'n weithiau, un arall. A nac i mewn, cledran gwynebu'r awyr, a rhyddhau y breichiau i lawr naill ochr neu gan ôl ar y bol. Da ni'n gweithio rwan i fyny i'w wyneb. Da ni'n genadlu mewn, gwasgu cyhyredd wyneb mor dyn a fedrwch chi bob dim, eich llygyd, eich trwyn, ceg, eich talcen, eich glustiau, bob dim. Mae'n adeg allan, ymlacio. Tro mawrth yn adeg mewn, da ni'n mynd i ymestyn yr wyneb, gwch yn eu gwynebau gwirion rwan, pan sy'n neb yn edrych. Ymestyn bob dim, y llygid, yr en, bob dim. A symud yr eiliau i fyny ac i lawr, a cael. A rwan, dwi am eich gwahodd chi ddod â'ch ffrind bach, a'i osod o ar eich bol. a rhydwch dwylo ar ben yr ffrind bach. A da ni'n mynd i gael llygyd rwan, a cwbl da ni'n mynd i wneud ydy just sylwi. Da ni'n eisiau newid dim byd. Sylwi ar yr anadl. Anadl yn codi'r dwylo a tegan i fyny, yn chwyddo, a'n adlu allan, tegan a dwylo, yn sylwi

A rwan dwi eisiau chi ddychmygu bod chi'n gorwedd yn eich hoff le. Eich hoff le chi wedi bod yn rhywle dychmygol neu golygfa o ffilm neu o lyfr. Stafell y wely os da chi eisiau lle bynnag lle da chi'n teimlo ddiogel, hapus. A da ni jyst yn mynd i orwedd y fan hyn. A da ni'n mynd i ddychmygu fod yr haul, haul ola'r dydd, haul y machlud, uwch yn pennefi. A mae'r haul hyfryd yma'n lenwi yn corff ni, gyda iechyd, gyda lles, ni'n ei deimlo'n dda, vitamin D. Fe anadlu mewn, a dychmygu pelydrau'r haul rwan yn llifo i mewn i'w gorn y pen, yn llifo dros yr wyneb, dros y gwddw, yn llifo dros yr ysgwyddau a breichiau, peneli, y ddwy arddwn, y dwylo, y bysedd. Anadlu mewn a teimlo pelydrau'r hael rwan yn llifo lawr cefn y pen. Cefn y gwddw fel rheadr i lawr yr ysgwyddau, top y cefn, Llafn y cefn, canol y cefn, gwaelod y cefn. Anadlu mewn a teimlo yr heulwen braf y cnesrwydd yn llifo i lawr y brest, y sgyfaint, y bol, yn llifo dros y pelfis, y cliniau, y pen gliniau, llifo i lawr y coesau at y ddwy ffêr, y ddwy droed, bysedd y traed. a thrwnt. Mae'r corff i gyd rwan yn llawn hyn wen, yn barod ar gyfer diwrnod newydd sbon fory. Felly mae gennych chi ddewis rwan gyfeillion. Diolch am ymuno efo fi. Um, gwch chi aros lle da chi, gwch chi barhau i ymlacio. Neu, os da chi isio dod ar eich ochr, os da chi ar y llawr, dod ar eich ochr gyntaf, a wedyn twyso chi mewn i fan hyn ar y deg,